Mela, qegħdin nittestjaw daqsxejn is-sistema kif ħa taħdem fil-sigħat li ġejjin ħa nibdew dawn l-intervisti li jiena ser nagħmel mal-tliet kandidati għal Kap tal-Partit Nazzjonalista. U jien ovvjament se nagħmel dawn id-domandi mill-punto di vista ta' partitarju Nazzjonalist, mill-punto di vista ta' Malti li qed nħares lejn dawn it-tlieta erbgħa minn nies, qed ngħid tlieta għax s'issa tlieta aċċettaw, u se nagħmel id-domandi li jiena bħala Malti, bħala partitarju Nazzjonalist, nixtieq li dawn it-tita li huma jirrispondu. Jiena diġà għamiltha ċara li jiena personalment il-preferenza tiegħi huwa Alex Peri Cikala Xhona. Però rrid nagħmilha ċara ħafna li jiena meta nagħmel l-intervisti ma' tliet persuni li s'issa aċċettaw u jiena nibqa' miftuħ illi illi Frank Portelli jaċċetta hu wkoll m'għandux assolutament l-ebda diffikultà. Jiena se nsaqsi d-domandi lill-kandidati kollha li jien jidhirli li kulħadd għandu d-dritt għal risposta għalihom. Ili fix-xandir kważi 30 sena u l-obbligu tiegħi huwa lejn is-semmiegħa, lejn min ikun qed isegwi l-intervista. U nixtieq nassigurakom illi b'ebda mod ma ħa nagħti xi vantaġġ lil Alex għax huwa l-persuna li jiena diġà ħriġt u għadt illi huwa l-persuna li s'issa, qed igawdi l-appoġġ tiegħi. Jekk għandkom xi domandi li taħsbu illi ikun tajjeb illi nsaqsuhom, nixtieqkom tibagħtu messaġġ privat fuq il-paġna tiegħi ta' Facebook biex nżidhom mad-domandi li nkun qed nikkonsidra jien. Jiena nixtieq nagħmel appell. Hemm erba' kandidati, erba' min-nies li ħarġu għonqhom biex imexxu lill-partit. Kulħadd għandu l-preferenza tiegħu, min għal raġuni u min għal oħra. Fi ftit ġimgħat oħra ser inkunu nafu min minn dawn l-erba' min-nies għandu l-privileġġ, li jmexxi lill-Partit Nazzjonalista. Min minn dawn l-erbgħa min-nies se jkollu l-inkarigu li jrebbaħ lill-Partit Nazzjonalista l-elezzjoni li jmiss u jkun Prim Ministru ta' pajjiżna? Id-domandi li ser insaqsi Se jkunu domandi li jwasslu biex inkunu nistgħu nevalwaw lil dawn il-persuni abbażi ta' dawn il-miri tagħna. Ejjew ma nxejrux bandiera għal ebda raġuni ħlief li nħossu li huwa l-aħjar persuna. Ejja nkunu magħqudin kollha kemm aħna. M'hemmx għalfejn naqblu dwar min hu l-aħjar kandidat, imma jew naqblu illi rridu li l-aħjar persuna jmexxi lill-partit. U wara kollox, l-ewwel jagħżlu kunsilliera, imbagħad jagħżlu t-tesserati, imbagħad kulħadd ibaxxi rasu. Ħa niġbdu l-istess ħabel ħa nirbħu u jirbaħ pajjiżna. L-intervisti ħa jibdew minn għada. Però jiena ma rrid nagħti ebda vantaġġ lill-ebda kandidat, allura jiena se naħroġhom kollha f'daqqa. Għandiri ħa jkunu rrekordjati, għal-lavori ħa jkunu ħa joħorġu bħala videos fuq fuq Facebook Live u se noħroġhom waħda wara l-oħra malli jkunu t-tlieta li huma lesti għaliex ma rrid nagħti l-ebda vantaġġ lil ħadd. Niltaqgħu dalwaqt u grazzi.